Fi żmien meta kont qed nagħmel il-BA General, meta kien evening course li kien beda l-ewwel darba li sar, għalina l-inqas, l-1960 sal-1964. Ġifri hemmhekk kont il-Professur Aquilina naturalment kien il-kap tad dipartiment u kienu li rsista li teachers ikollhom dal-kors speċjali biex javvanza u jgħolli l-livell edukattiv u ta' dan avolja mejjet nibqa' nonorah u nibqa' nitlob għalih għall-ġid li għamel għal Malta, mhux għalina biss, għal Malta għamlu. Għax għamel erba' teachers vera ta' livell. Ġifieri dak l-ewwel ċans. Eżattament wara eh, jibqajt nistudja naturalment, ma il-professur Akulina kien mbagħad talabni biex nagħti part-time lectures, sada tant ħadd il-grad, part-time lectures l-Università tal-Qroq u iktar u iktar ġol Junior College. Bħala part-time lectures ma tantx kelli ċans. minħabba li jiena kont ngħallem is-sekondarja. Imma mbagħad il-Junior College bdejt ngħallem hemmhekk fl-1967. Ma stajtx inkun part-time għal kollox minħabba li l-kap tal-iskola tiegħi li kont ngħallem Maria Reġina dak iż-żmien ma riditx li jiena nitlaq ilha il-klassi Form Six, għax kont qed nagħlimhom il-Malti biex jagħmlu il-matrikola. Allura żammitni. Imma mbagħad il-professur Akurina kien insista irranġa mal-gvern se kont eh, bħala impjegata tal-gvern illi joħodni full time il-junior college li dak iż-żmien kien li kellu x'jaqsam mal-Università, il-Junior College tal-Università, eh, u kien isir fl-Università l-Qadima, il-Belt. U naturalment jiena mort. Eh, kont nallim il-Malta u hemmhekk billi jiena kont bqajt diġà Membru tal-Għaqda tal-Malti jien komplejt għajmet. Imma qabel irrid ngħid ukoll illi meta jiena kont fil-kors tal-BA konna norganizzaw ħafna affarijiet. Il-laqda tal-Malti, serati, anki l-professur Aquilina, Dejjem f'isem l-Għaqda tal-Malti konna ntellgħu il-drammi li kien kiteb hu, li jiena ħadt kemm-il darba parti. Kienu jorganizzaw ukoll lejliet letterarji, jaqrawhom ċertu nies, infatti tajtkom kopja ta' xi dokumenti li sibt jien, nofrihom lill-Għaqda tal-Malti llum. U jekk insib iżjed, ngħoddihomkom. U kont ukoll imbagħad inkarigata. Kien hemm ċertu mistrati li kienet impjegata biex tiħsib il-bookshop tal-Università, illi billi kien jiġi leħen il-Malti, il-foljett li joħroġ, Kienu tawni l-kariga li nieħu ħsiebu jien biex nibagħtuh il-min hu abbonat fih. U naturalment ibigħuh ukoll. Allura lija kienet esperjenza illi permezz tek kont inbigħu ukoll. Naturalment, birċevuta, nirritorna l-flus il-fakultà u konna mesuħ. U bqgħet sejra hekk dil-biċċa xogħol sakemm miskina mistrati. Imbagħad kienet sa xogħolji u barra minn hekk kienet inqadat ukoll ara kemm domna sejrin il-kwistjoni meta kien hemm ma ġlieda politika imma tibdil politiku għax il-Junior College Sar sixth form l-Università tal-Belt ma baqgħetx junior college, tajjeb, jiġifieri inbidel imbagħad new university, l-old university kien hemm ħafna taħwid. U hemmhekk il-Malti, l-għaqda tal-Malti, dak il-perjodu Bagħtiet. Għall-inqas min-naħa tiegħi dak li nista' ngħid. Għax jiena mbagħad minn dak iż-żmien ħadt transfers imma sakemm domt il-Junior College, il-Belt, l-Università tal-Belt, fejn il-Professur Aquilina kien għamilni kap tad-dipartiment kemm tal-Għarbi u kemm tal-Malti, L-istudenti li kelli kont daħħalthom ma' membri fl-Għaqda tal-Malti. Barra li jixtru leħen il-Malti li kien ikun interessanti ħafna, kont ukoll norganizzalhom attivitajiet għaliex biskop li l-istudenti tħajjar u jingħaqad bħala membru tal-Għaqda tal-Malti. li dik kienet sabiħa ħafna. U ħafna minnhom, biex ma ngħidx kollha, saru membri, allura kont narganizzalhom pereżempju ħarġiet lejliet tliet serarji. E, Fil-bitħa tal-università nagħmluhom xi parti nagħmlu il-kejten kollu aħna. Jiena u l-istudenti għax jiena kont dilettanta U mbagħad nagħmlu nġibu l-mużika u tgħid kemm kienu jieħdu pjaċir. Imma mbagħad affarijiet oħra ta' interess ukoll. L-istudenti saru jafu iktar dwar il-Malti. Per eżempju, kont meta telajthom Għawdex, Kont ħadthom jiltaqgħu ma' Ġorġ Pisani u għalkemm mhux ħafna ma' Ninu Cremona. Kien għadu ħaj. E, meta kien pereżempju l-ewwel għaw it-2 ta' Novembru, konna jiena u għalli jaħfirlu Father Schembri minn min ħal-qormi li kien lecturer tal-Junior College, kien għazzina u d-disa il-Kappella tal-Addolorata u mbagħad wara nżuru l-oqbra tal-kittieba Maltin u l-quddiesa għal ruħhom. Jiġifieri hemm ukoll l-istudent tal-Jab fejn hu midfun Rożor Briffa u oħrajn. U ħaġa oħra li hija interessanti, jiena barra li l-Malti kien jinteressani bħala lingwa, bħala folklor. Bħala folklor ġili ħadthom. Per eżempju, kien ikun il-ġimgħa kbira. Mela f'ħames ix-xirka wara l-funzjoni konna niltaqgħu. Niltaqgħu il-belt, għax aħna konna mdorrin il-belt l-iskola. Niltaqgħu x'imkien. Namlu seba' visti Nibdew mill-Belt. Imbagħad nitilgħu Kastilja dak iż-żmien kien hemm il-venda tal-karozzi. Kien ikonna private l-estalina u nkomplu nżuru is-seba' knejjes differenti fejn hemm il-vari u kienu jiġġennu l-istudenti. E kien hemm xi ħajjarhom. Allura iżjed u iżjed Ħafna minnhom imbagħad, naturalment, spiċċaw l-università, ħafna minnhom avukati llum, saru anki imħalfin, maġistrati, ħafna minnhom għal bżonn diġà spiċċaw ukoll. Ġifieri, barra li kien hemm teachers, illum kapijiet ta' skola, Tajjeb, jiġifieri x'irrid ngħid? Nsemmi eh, pereżempju il-prinċipal ta' l-MCAST. Alright, eh, kien student tiegħi, illum prinċipal, Mr. Kalleja. Alright, kont nagħlem anki il-mara tiegħu. Jiġifieri bajna anki dak il-kuntatt sabiħ. Imbagħad, meta mbagħad jiena kont mort l-MCAST, U l-MCAS ippruvajt ukoll iddaħħal dan l-element. Imma mbagħad nbidlew nbidlu nbidel kollox. Għax mbagħad l-MCAS biċċat ukoll saret New University. In New University naturalment jiena bqajt bħala fiha il-kap U naturalment ġbiet ukoll għadni niftakar il-professur Father Edward Fenech, kont ġibtu jgħallem anki miegħi. Tlabt ukoll biex għax l-Università ta' Malta dak iż-żmien il-Malti marbatu ħafna u tlabtom biex anke jekk iridu kemm Dr. Albert Borg, illum professur, kemm professor Friġieri, eh, rittom anki nalmalgamhom mad-dipartiment tiegħi ma rittomx jitilfu Hija ħasra l-pożizzjoni. Imma Father Edward kien ġie. U mbagħad inbidel kollox reġa'. Minn New University tlajna l-Università u inħolqot il-Faculty of Education. Daw fl-aħħar żminijiet li qed ngħid, orajt, Fil-bidu tat-tmenin, tajjeb, u fl-aħħar tas-sebgħin, ġifieri, meta saret dil-bidla, il-laqda tal-Malti onestament ma kontx naf x'sar minnha. Kollox isu waqaf. Jena ngħidlek li kollox kien għal qalbi. Il-fatt li kelli dawk l-istudenti miegħi jaqblu miegħi. Nagħmel dal-ġid. Inxeret il-Malti, il-kelma Maltija, fost studenti li kont qed nara il-futur tagħhom, jagħtu kontribut lill-għaqda, mhux lill-għaqda Maltija biss, il-Malta kollha. Jien għalija dak l-ikbar sodisfazzjon. Allura dik għal-qalbi, għada għal-qalbi il-Malti, għadu għal-qalbi għal-Malti. Illum il-ġurnata kbirt Minn riġlejja batuta. Imma nirringrazzja l-ħanin Alla, intellettwalment, il-Malti għadni immexxih u għadni ngħallmu. Privatament u volontarjament ma naqdax solt minnu, imma bħala att ta' karità. L-ikbar diffikultà din kienet meta saret din il-bidla assoluta. Imma sakemm l-affarijiet kienu għadhom taħt idej l-Università, L-Għaqda tal-Malti anzi kienet tikkorrispondi anki ma' Malti, l-Akkademja tal-Malti, għax imbagħad anki jiena kont membru tal-Kumitat fl-Akkademja tal-Malti. Kont membru tal-Folklor Malti. All right? Ġifieri Eh, eh, l-għaqda tal-Malti sa' kem damet taħt idej l-Univerta kif nafajjien kienet misa ħarir u misa tajjeb. Tamel attivitajiet, zbieħ, kif tajtkom dak il-program, lejlet letteradji, drama, ġifri mandiċ ingħin, imma mbagħad meta sar bidla Junior College Pizza saret Sixpol. Il-Junior Il-MCAST spiċċat ukoll u ngħaqdet ma' New University. New University qishom ġew kontra xulxin mal-Old University. Imbagħad tfaċċat il-Fakultà tal-Edukazzjoni bħala fakultà ġdida. Hemmhekk imbagħad daqshekk ħdimt. Però l-Malti baqa' l-qalbi. L-għaqda tal-Malti baqa' tal-qalbi imma mbagħad ma stajtx inkompli. Għalija l-Professur Ġużè Aquilina, Alla jtieh miġ-ġenna, huwa l-blata illi żammet il-Malti u żviluppatu. Qablu kien hemm Ninu Cremona, miskinen ħafna, Imma l-Professur Aquilina ta kontribut qawwi kemm bil-pubblikazzjonijiet li ħareġ, kemm bit-tagħlim li ta. Jgħallem direttament lill-istudenti u l-iktar lili. Lili hu tani dik l-imħabba tal-Malti. Kont inħobbu minn dejjem il-Malti, imma hu tani dik l-imħabba. U kulħadd kien iħobbu. Għaliex? Għax kien raġel fuq l-irġiel. Għalija ma nista' ngħid xejn kontra tiegħu. Anzi, nirringrazzja l Alla li ħdimt taħt kap li kien jifimni, jien kont nifmu u kont nejnu. Kont li t-leminija tiegħu jien fit nejnu. Ħdimt u studjajt. L-emmej jiena Ix-xogħol tiegħi ta' riċerka ta' De Soldanis fuq id-dizzjunarju tiegħu, kieku ma kienx hu, Professur Aquilina, ma kontx nasal għalih. U għandi l-unur ngħid li b'reħitu it-teżi tiegħi kienet ġiet eżaminata f'universitajiet barranin fi tlieta mill-Professur Easterlin ġo Leeds, mill-Professur Pellegrini ġol-Università ta' Padova u minn Doctor Cremona ġol-Università ta' Cambridge. U tant kienet teżi tajba, kontribut ngħidha narġa' ngħidha lill-Professur Aquilina illi kienu anki suġġerew Tant kienet tajba illi anki pproponew illi l-Università tonorani bid-dottorat, imma dak iż-żmien, skont ir-Rettur ta' dak iż-żmien, qal min jinħoloq preċedent. Imma l-Professur Aquilina bħalu, Jiddispjaċini illi kieku qiegħed hawn illum, min jaf x'kontribut kontra l-ħsara li qed issir lill-Malti. Għax hawn ħafna nies illum illi flok iħobbu l-Malti qegħdin iworbuh u joboduh. Għala President dejjem irsista li l-aqda tal-Malti tkun fuq saqajja. U barra l-kontribut li kien jagħti lill-għaqda, l-iktar li kienet għal qalbu li l-għaqda torganizza dawn l-attivitajiet. Għax breħieta anki hu gawda kien jara l-istess drammi tiegħu fuq il-palk. Barra minn hekk kien jew pjaċir jara xogħol sħabu Infakkrha. U dan kienet tagħmlu l-Għaqda tal-Malti. U dejjem ta l-appoġġ. U dejjem ġie. Dejjem ġie preżenti bis-sinjura tiegħu, Alla jaħfrilhom it-tnejn, u dejjem tana l-kuraġġ. Dejjem issa. Dak li nista' ngħid fih. Tatni sodisfazzjon. Tatni ferħ. U fetħet li għajnejja. Tajli kif? Għax minnha bdejt nieħu ċertu esperjenzi. L-ewwel nett tatni anke pereżempju li noħu sib leħen il-Malti. Għamilt ħafna ħbieb ma abbonati, ma kittiba, ma kittiba. Eh, kont nistidinhom Per eżempju ċertu kittieba, e min jaf kemm ġibt il-Franzi Debejjer għal aħbirlu, all right, e, min għalija anki dan għaw Anton Buttigieg, uħrajn kont iġibhom jagħtu lectures lill-studenti. U dan kollu breħiet Il-kuntatt illi kont nieħu mill-Għaqda tal-Malti permezz ta' dan. Data mbagħad tatni iżjed inċentiv li norganizza jien stess għall-ġid tal-istudent biex iktar jiġu studenti u jingħaqdu mal-Għaqda. Ġifieri għalija tatni soddisfazzjon kbir. Meta mort il-Fakultà tal-Edukazzjoni, hemmhekk ħadt il-Pedagoġija. Barra t-tagħlim tal-Malti, il-Malti użajtu bħala teorija pedagoġika, x'jiġifieri, għax jien applikajt il-metodoloġija. Allura hemmhekk il-Malti, barra li għallimt lill-istudent is-sistema lingwistika, grammatikali, morfoloġika, all right, etimoloġika tal-Malti lill-istudenti tal-education, jiena tajtom il-bażi, tajtom kif jgħalmuh. U dik kienet xi ħaġa partikolari. Ma kienx teorija biss, kont noħodhom seba seba l-istudenti, nagħmel appuntament mal-iskejjel, mal-heads, u b'hekk sirt naf kważi l-iskejjel kollha ta' Malta, privati u mhumiex, u f'tal-privati kont indaħħal l-element tal-Malti iktar, il-Malti dejjem għal qalbi. U hemmhekk kont nuri lill-istudenti, pereżempju, nieħdu klassi Mid-disa' sal-recreation, kienu jgħidu li għafu żmien, sal-break. U mbagħad nieħu klassi oħra, l-istess nof ta' nar, wara l-break, sa' kem ta' din lezzjoni tal-Malti. Kont immur l-iskola ta' San Ġwan, fil-primarja, kont immur kull imkien, nimsida, San Ġwan. U tas-sekondarja ġieli mort ir-Rabat. Ġieli kont immur Santa Monika għax kelli studenti sorijiet. U hemmhekk ngħallimhom kif idaħħlu il-Malti, kemm bħala Malti mitkellem, kemm bħala Malti miktub. U hemmhekk ifjoġġejt. Nirringrazzja l Alla, mhux jiena ngħidha, imma lili sħabi jgħiduli daw li llum bil-pensjoni bħali l-aħjar teacher li kellhom tal-Malti dawk li ħarġu minn taħt idejja. U ta' dan għandi soddisfazzjon kbiru. Għax il-metodu għadu fuqi u għadni nirringrazzja l-Alla nejn il-ħaddieħor li hu batut, mingħajr ma nitħallas, imma qed nagħti kontribut ieħor minn ġo dari. Għax jien ma nistax noħroġ. Tajjeb, ġifieri dak huwa l-futur tiegħi u ngħidilkom jiena dal-aħħar għażi li 15 ħatilhom jiena għati mmut qed nagħllem il-Malti. Waqt li qed nagħllem il-Malti, daqshekk huwa l-qalb il-Malti jien.